Den 22 September 2023 koum ee Set an Europa eraus zu Éiere vun der Kanto-Regioun. Zwee Joer dono maache mir zesumme mat eisem Partner Le Reservoir den 150. Set fir iech hei zesumme um YouTube-Channel op. Mat der Challenge all eenzel Produkt ze presentéieren maachen de Lars, Luc, Eric an ech, alias de Ben, och eng weider Challenge, 151 Päck fir 151 Pokémon. Vill Spaass beim Projet! Jo, et war erëm den éischte vum Mount, den éischte Februar hu mer dann vum Joer 2021 begéischent zréck an Dir wësst wat dat bei TM Lëtzebuerg aktuell heescht, mir maachen 151 Päck fir 151 Pokémon op. Mir sinn nach ëmmer a Kanto, op dëser Plaz huet TM Lëtzebuerg Gebuertsdag, online zënter 2017 misst hei stoen. De gudden Erik huet Gebuertsdag, op dëser Plaz Happy Birthday Kuroi. Dat hunn ech vläit net däerfe soen, egal, wann der de Video kuckt kënnt der mir an d'Kommentarer gratuléieren an e klenge Chrëscht e Gebuertsdagskaddo fir se alleguerten. Woubäi ass dat e Kaddo? Ech weess et net. Mir maachen eng LKSAMX Collection op. Eng kleng Box, déi ëm déi 98 Euro, 90 Euro geet, mat Versand si mer dobäi ëm déi 100 Euro gewiescht. Wat ass hei dranner? Jo, Dir mierkt, déi Präisser sinn einfach net méi normal. Mir hunn. 3 Promokaarten an hun 4 Päck fir deen heiten ze widmen. De Simsala krut éiweg keng Kaarte méi, well et war emmer en Bordell mat den Copyrights wéinst Läffelen, Béien a sou. Uri Geller léisst grüssen ass emmer sou klenge Meme an der Community. Dir gesitt en hei. Ech muss awer och soen, déi Këscht Ech wär frou wann d'Company sou kleng Këschte giff einfach maache fir nëmme 4 Päck. Mir hunn heiansdo sou grouss Këschten déi einfach mol net op de ganzen Ecran vun eis hei passen, wou ech en neit Pult bal misst kafen, dass net vill Knascht dran. An natierlech, mir gesinn natierlech datt ass vill Plastik dran, mee mir dréinen da mol ëmmer jeweils e bëssen d'Brems. Attack from the bench with Alakazamix Alakazamkx plays mind tricks on your opponent by attacking from the bench. Also déi huet dann do spezial Fäegkeeten op déi mer och gräifen.

Abrakadabra Simsalabim hu mer heinst am Geck gesot als Kanner. Psycho lässt grüßen, wat ass eben hei eng Kéier dran, eng Promokaart wou heen gewidmet gëtt, eng Foilkaart an nach eng Foilkaart vu Kadabra an Abra, dat heescht déi ass och e bëssen eppes wäert, net allze vill, keng 1000 Euro, vläit een, zwou Euro soen ech am Geck enges Daags. Véier Päck an d'Codekaart fir iech. Ech géif soen, mir maachen de Spaass op, wéi gesot, esou eppes Klenges a Feines opzemaachen, dat maachen ech dann nëmmen eng Kéier séier, Well grad o keen dee dat do interesséiert hat. Ginn et vill Leit déi dee Kraxer gären hunn. E bësse schued, mee et ass leider esou. Mä mer de Spaass hei op esou. Ëmmerhin ha schonn an der Mëtt gespléckt. Mee ech muss soen, wa se esou Boxe gi vu vläit bësse méi maachen, vun der Gréisst hier wéi Dräierblisteren, wierkt et scho bal. Platz hei nomer so kurz hin, der kënne dann erinnern Erik an ech hatten lächte Mount eng Beiner Collection op natürlich Beiner Collection ass mit groß ja Gréisst hier ass dat extrem zevill des Button so de merkt den huet nach immer no all den Joer krit den en Team engkriegt op zwar David krit et hin so de merkt och do do ass näischt groussaarteges aus der Karton an hei wie soll et sinn Plastik iwwer Plastik do haawer de Spaass hei op. Mä kucken, wat dran ass. Päck huele mer dann mol einfach schonn eraus. Déi fale jo scho sou gutt heihinner. Mir hunn der 4 a 4, wou mer gläich drop wäerten agoen. Déi wäerte mer och einfach sou der Rei no opmaachen, wéi mer se elo hunn. Dat heescht, hei mat Plastik, dee ka fort. An dann hei, jo, Plastik, Plastik an Plastik. Dir kennt et jo, wéi d'Company a sou Saachen ass. Dir hutt elo héieren, de Plastik ass mer ofgefall. De Stull krut ech och nach ëm am Neijoer. Jo jo, d'Virsätz gi si erëm flöten. Mir si Februar, alles gutt. Sou, da kucke mer elo mol vläit chronologesch dat Ganzt hei unzeginn, andeems ech och mol vläit d'Sleeves hei prett leeën. Mol fir d'éischt hei fir iech d'Codekaart, wann ech gleef, déi kënnt se kréien. An da gi mer d'Sleeves, fänke mer hei mol un mam Joer, maache mer dat richteg. Mee en hëlt kee Schockela eraus, en hëlt d'Sleeve eraus. Esou verfroossen ass d'Kand dann awer net. Mee d'héich mol hei ee flotten Abra am flotten Artwork. Also dir mierkt och do erëm den extra Promo-Freude, dee mer hei hunn, mat bëssen, bal ewéi Swirls kéint ee behaapten. Et ass leider kee Swirl, dee gouf et just deemools op de Retro-Kaarten. Huele mer mat. Ech muss soen, den Abra huet mech ëmmer genervt an de Spiller, well. Dem Abra seng éischt Attack war ëmmer dann Teleport an ech wollt den am Fong fänken fir de Pokédex an da war dat Véi erëm fort an hues de och kee Kollege gebraucht fir en ze entwéckelen. Dat ass jo wéi de Nebulak a Mashomai an dann has de keng Kollegen als Kand oder déi hate respektiv du has Kollegen, mee déi hate besser Kollegen, hunn déi schonn Tosch gemaach an da souz de do Hues du Kragen a konns däi Kader awer net entwéckelen? Sou, dat ass eng traureg Geschicht aus menger Kandheet. Ech hoffen, dat huet iech gefall. Dat Land ass grad drun, Nostalgie pur fir mech bei 151 Päck fir 151 Pokémon. Hei ass dee schéinen Alakazam. Muss natierlech elo soen, deen ass elo just nach spillbar bis den éischten Ab, éischten Abrëll. Jo, dat ass da keen Abrëllsgeck, mee dann ass d'Rotation an e gudden Abra flitt eraus mat Mindcheck. Bench Pokémon, dat heescht wanns de méi du mëss 90 Damage an wanns de wann däi Géigner esou vill Bench Pokémon huet, da gitt en eng Kéier 30 gratis drop. An ka souguer benotzt gi wann Pokémon op der Bench ass. Dat ass dat wat se ugedeit hunn, 120 Dimension Land. Mee wéi dat soll funktionéiert hu kann ech iech beim beschte wëllen net soen. 3 Promokaarten déi mer mathuelen, ech fannen flott. An esou ass dat eben. Sou, Zäit fir eise Pokédex. Dir wësst jo, dee maachen, mir maachen dat nach ëmmer, mir fänken dann un mat der Nummer hon, elo wollt ech schonn 100 soen, mir si réischt bei 21, hei ass en dann, de klenge Villchen, deen engem Wiermchen do, jo dach, dat gesitt et mol net, ech hunn direkt erkannt, do huet en e Wuerm grad gefriess, an et ass kee Raupi, et ass keen Hornli, esou frëndlech waren se dann, den 21. Pokédex-Entry, 21. Pak, mir genuch gelallt, mir leeë lass,

Hat hunn dat misse kënnen. Sou, entwéckele mer mol den Habitak. An da gëtt et en Feerow, en Ibitak. Mä e bëssen eng aner Generatioun, déi Kaart do. Ech hat deemools keng als Kand soss. A mir maachen dann den nächste Pak hei mat iech zesummen op, op eisem PLYouTubeChannel. A jo, dëst Joer gëtt dee Projet hei ofgeschloss. An dann hu mer och vläit wëlles, als Short dat eng Kéier nach alles eranzebréngen. An da kucke mer, wat mer soss nach gezunge. Sou, de Glëtz.

Oh mäi Gott, d'Nido King am Full Art hei gezunn an nach e Machamp hannendrun, mee déi do rauszezéien aus sou engem Box, mäi Gott a mäin Här ass dat do wichteg a richteg schéin. Ech hat net domat gerechent an déi war hat nach sou eng ze zéien. Déi ass ëm déi 10 bis 20 Euro, awer plus minus kann déi eng Kéier wäert sinn, wann net souguer nach méi. Et ass en Artwork an et ass, ech mengen nom Charmander. Déi zweet eréischt an eisem Projet Me Nidoking, du, wéi giff se op sou en geiles Ding, lo huet dat esou gereimt, Katsching Katsching, ja, do ass en, den Big Boy, wéi en am Dschungel do sëtzt, zéie mer dann hei aus enger klenger Box eraus, wou mer null Hoffnung haten, ha, frecks de, wat op Lëtzebuergesch gesot. Pardon fir d'Ausrutscher, et gëtt Zäit e Pocket Exempli ze maachen, also ech loossen se nach leien, ech loossen se bei Spierken, jo. Mir ginn dann eng Schlaang, mir sinn den Bretan oder den Abo en français an den nächste Paak fir iech hei um Youtube Channel. Freck, hätt ech net domat gerechent, datt mer aus sou enger klenger Këschtchen esou en Hit kënnen zéien. Also nach ee soen, ech mengen mir hu scho rëm en Hit, by the way ech hunn d'Quote grad vergiess, da soll nach ee soen, mir hätten hei keng Chance. Sou, Sensu, Seal.

A wann een déi Këscht fir en normale Präis déi Zäit krut hätt, da wär dat scho bal big win hei. Also mir hu jo x och déi éischt Kéier dann hei gezu mat Restart, och e ganz wichtege gewiescht. Hei mat 3 Kaarten ze zéien ass och geschwënn net méi an der Rotatioun dran. Ass awer flott, datt mer se elo nach eng Kéier gezunn hunn. Sou, leschte Pak vum Video. Et gëtt nach eng Kéier dann eng Schlaang entwéckelt sech zu engem Arbok. An dann maache mer den nächste Pak op an ech hoffen de Pak kritt ech voll Klengeren. A klein und fein, ëm déi 15 Minutten hu mer da maximal hei gemeet. Fir 4 Päck ass dat jo ganz ok, zemools wann der nach zu Hitt huet. Magikarp, dat ass och nach en Hitt, dat kann ee och, dat kann all Fan hei ënnerschreiwen. Oddish, Mankey, Meowth.

Voilà. Februar ass den Anniversary vun Tell, ass den Anniversary vun Erik, ass nach den Anniversary vun eisem weidere Yugi-Spiller. Letz Grüss an Sam, du muss awer e bësse gedëllege bis d'Gebuertsdagsgewënsch kommen, dat ass Mëtt vum Mount. Ech muss awer soen, wann ee 4 Päck opmécht, an et huet een 3 Promokaarten an jo 3 Hits am Endeffekt, oder do déi jo, do lees mol een Stoin an d'Boskin-Hit deet mer leed, och wann s de den Hit wëlls sinn, Ähm, na, déi kann man och elo bëssen heihinner leeën. Dir mierkt, en ass ni zefridde mat sengem Video. Sou, ähm, véier Päck. Véier hefteg Päck. Da soen ech der gemerzi fir d'Nokucken. Mir huet et vill Spaass gemeet. Den Ido King kuckt mech elo däit op Kapp, mak et wats de wäert bass, an elo wäert ech jäize warscheinlech. Ähm, nächste Mount soll e Booster Battle dann erauskommen, an da maache mer am Pokédex bësse viru, well mir si jo eréischt bäi ëm déi 24. Plus minus ukomm. Mir hunn bal schonn d'Hallschent u Produkter duerch an lo ass geschwënn den Wanter eriwwer. Lo Mäerz gi mer Richtung Fréijoer an da gëtt décke Gas hei um Youtube Channel gemeet an dann maache mer mer Pokédex och virun. Ech soen iech Décke Merci fir d'Nokucken. D'nächst ginn vläit zwee aner Leit, mol kucken. Wann net sinn ech vläit och mat dobäi. E klenge Booster Bundle Battle Thumbs up Thumbs down Winke Winke an deen do Big Boy. An deen doten och, dien e Like verdingt. D'Läffel net ze vill hin an hier schwinken. Uri Geller, Merci un dech fir deng magesch Kräft, fir dat mer ha gudden Opening hei haten. Bis dann an ciao ciao.